Hi, ndinonzi Brilliant Smoke. Nokuchingamidzai muchikamu chekutanga chechirongo chedu zvirwere zvemunyika. Nhasi tinoda kutaura nezvestroke. Yakazonzi stroke nekuti inongouya sudden. Unotorara zvako uchingonzwa kamusoro mangwana makuseni watonayo. Stroke inobata vanhu 15 million pasi rese pagore negore. Pa 15 million ivawo 5 million vanobva vatorevana zvachose asi vamwe 5 millioniwo zvavo vanokwanisa kupora kudzokera pekare chii chinenge chambonyatsa kuitika uye vanhu vapi chaiva vanombonyatsa kubatwa nestroke stroke inowanza kubata vanhu vati kurirei vadarika 65 years asi inobatawo zvekare vadiki kudarika ivawo chinenge chaitika pastroke ndichekudai izvi pfungwa dzinoda oxygen inofamba iri muropa zvino pakaitika kukanganisika kwekufamba kweropa richienda kupfungwa pfungwa dzinokuvara pfungwa ndidzo zvekare dzinokontrola mafambiro emuviri saka zvinoratidza kuti waita stroke zvinosiyana siyana zvichienderana nekuti ndepapi pepfungwa pane pekuti ukakuwara pepfungwa unotadza kufambisa gumbo kozoita pamwewo pekuti ukakuwara roko harizombofambi dzimwe nguva fesi inobva yabhenda muromo unoenda pasaidi munhu aratidza zviratidzwa izvi anofanira kubva atoendeswa kuchipatara panguva iyoyo munokwanisa kumuendesa nemotikari yenyu kuhaya mota kana kufonera ambulance stroke inokwanisika kurapika kana muchinge makurumidzira munhu uyu mukamunonokera inogona kumudzokorora zvakare vana chiremba vachinge vaona munhu wavo asvika aine stroke chekutanga tanga vanomuvheneka kuti vaone kuti iyo stroke yaambori nayo istroke yemhando ipi pane mhando mbiri dzestroke zvichienderana nekuti dzakonzereswa nei yekutanga inokontributa 85 percent yemastroke edu inenge yakonzereswa nekugwamba kweropa kana kugwamba kwemafuta chaiwo ari mutsinga dzinoendesa ropa kupfungwa yechipiri ndiyo inokonzereswawo nekuputika kwetsinga dzemupfungwa dzichinge dzaputika kudaro ropa rorasikira mupfungwa pfungwa dzobva dzakuvara right ndina mukoma gavhazi izvezvi tada kuchitaura manje kuti kana mavital mavital signs epatient achinge astable vana chiremba vapedza basa ravo vamupa mapiritsi asi izvozvo zvega hazviite kuti gumbo ridzoke pakushanda zvekare izvozvo zvega hazvitoti roko rishande zvekare hazviiti zvekare kuti speech ibva yadzoka urapwa hwakakoshesesa hungachiwana munhu aita stroke hunobva kuna ana mazvikokota veinonzi stroke rehabilitation vanonzi maoccupational therapist maoccupational therapist manje anokubatsira iwewe kuti ugone kuzviitira wega tichiignore the fact yekuti wakamboita stroke
aiwa zvinhu zvakatikoshera kuti vanhu vedu vanga vachiziva kuti saka imimi semaoccupational therapist munonga muchizvifambisa sei kuti chi e, munge muchidzorera munhu pakuita zvinhu bcoz tiri kuti munhu wedu ka aita stroke gumbo harichafambi ruoko harichafambi muchaita sei right isusu chekutanga tanga chatinoita pane inonzi activity retraining ndiye kuti zvinhu zvawanga uchimbogona iwe wanga uchigona kufamba handiti wauya kwatiri tinokudzidzisa zvekare kuti kufamba kunonzwai kuchinzwa idna nadna nakusvika wava kuzvifambira hausi kugona kubata iwewe tinouya tine maactivities atinokudzidzisa zvekare kuti roko manje rinobata richidai ndizvo zvimwe chetezvo nekumeso tokudzidza zvekare speech
mukutidzidzisa kwenyu kufamba mm, mm, mm, kutidzidzisa speech yamuchareva kana kubata mune zvinhu here zvakadai zvamunonga muchishandisa zvinoita kuti titi vanhu vedu vanzwisise kuti chii chinonga chichinyatsa kuitika chai hongu tine maequipment akasiyana siyana atinoshandisa kubvira pane zvatinoita kuti tistimulate mamuscles edu iyoyo inenge yatongo sort of like electricity yatakutineo zvekare pamwe pekuti tinozoona kuti ai ah, munhu uyu kauyu patave apa kapa ticharamba tichingomupedzera mari tichimuti tiri kukurapa tinozoshandisa iyo yatinoti rehabilitative method yekuti oh, taakukombanzeta for what you could not do taakutora isusu crutch taakukupa walking frame taakukupa maaids ekuti ukwanise kunozvishandira kuzvifambira uri wega usinganetse vanhu kuti ndada kuenda kutoilet ndibate ndiende waakuzvisimukira wega ndo zvimwe zvakawanda mamwe maaids atinoshandisa all right, all right. zviruvu zviripo zvakajeka saka aya maaids aya munonga muchitanga kumashandisa munhu aa pastage ipi kushanda kwemona muchiita zvine mastage here kana kuti tinoda kunzwisisa ipapo hongu stroke pachezvayo tichiirapa isusu ine mastage atinotarisa ekuti atinotiwo pachirungu mastages of recovery ndo mastages ekupora kwemunhu kubvira pekuti iwewe wakangorara pamubhedha hongu mavhaita wesainzi ako ari stable but wakangozvambarara simuka amai hamusi kugona saka isusu ndiwo patinouya totanga kufamba nemi tabva pasteji iyoyo pane steji yekuti muchange makaomarara ruoko rwakaomarara tinoiti isteji yemasinage but tichafamba nemi nekuti iyoyo hapana chamunenge makuti
ndinoona kuti process yemuritaura iprocess yakati rebei mhm, mhm. inoinvolva kubuda kwemari but tirikuti munhu achange achibudisa mari uyu peshend yedu iyi haisiyo inganga ichizvishandira ichibudisa mari mune here zvamungabatsira kune vanonga vachi kufamily munoita sei kuti vanzwisise zvinonga zvichiitika zvandambotaura maoccupational therapist havashandi zvavo vari vega asi ivo ndo vana mazvikokota ndo vatingati mateam leaders panyaya iyi zvavanoita vanoita inonzi group uh, therapy kana kuti caregiver training caregiver training ndeyekudzidzisa vakatenderedza munhu wedu anenge awanikwa awirwa nestroke kumudzidzisa kuti stroke chimbori chii tobatsirana sei nestroke uye kubuda kwemarup iri kumbobudirei zvichazosvika kupi zvese izvozvo tichidzidzisana tiri tese kuti tinzwisise
pakajeka ipapo e, vadiwa vateereri kana tine mumwe mubvunzo yetinonga tichida unobvunza tinawo mr brilliant smoke our occupational therapist varipo kuti vange vachipindura zvizhinji ah, ndizvozvo tinobatana muchikamu chinotevera bvunzai zvenyu sunungukai ende imimiwo kana muchida kusajambwa nezvakawanda zvatinotaura panapa zvinokwanisa eh, kugadzirisa utano hwenyu ndinokumbirawo kuti mubaye kabhatani katsvuku tsvuku kari apa kakanzi subscribe e nekabhero kachona kari pasaidi
eh. wadiwa vatereri tinokutendai nekutarisa chikamu chino eh, more about stroke and other conditions will be coming to you from your occupational therapist jotham gavio and brilliant small cheers